Ran nung hlauhawm tak tak kan ngaihtuah hianin ru le maw, aimawm emaw, khawmual kai kuang emaw chauh kan ngaihtuah mai thei. Mahse, kan ngaih ang ngawt hi ni lo. Enawm leh poison hi a inang lo va, hemi chungchangah hianin sawi tur tam tak a awm thei awm e. Khawvela thilnung tur nei hlauhawm ber hi, I rin ang ngawt a ni lo maithei, i thil lo rin kha a ni lo maithei ni. Khawvela rannung hlauhawm tak tak leh rapthlak tak tak te kan en hmain poison leh venom awmzia han en hmasa phawt ila, mi tam tak chuanin poison leh venom hi an hriat pawlh a, an hman pawlh fo a ni. Venom kan tih chuan a chuka chuk chi te a seh a seh chi atanga tur kan taksa a lo lut hi ni a, entirna chuan maimawm te ru lang chi te hi ni bawk. Poison kan tih ve thung erawh hi chu kan khawih emaw kan ei emaw atanga tur kan taksa a lo lut hi a ni a. Sangha te, thlai, tur nei ang chi hrim hrim te hi a huam tel a ni. Mi tihlum thei tur hlauhawm ber ber nei te hianin an chuk emaw an seh emaw ve ngai lem lo va. Rul te, jellyfish te, heng te hi hlauhawm hlawm viau mah se, Heng ai hlauhawm zawk a la awm tlat. Chu chu Golden Poison Dart Frog a ni a, Colombia-a rainforest-ah an awm thin a, an hlauhawm em em a ni. In chi hnih vela sei an ni thei a, a rawng hi a eng te, orange te, a hring te pawh an awm thei a ni. Heng Golden Poison Dart Frog te hi han en mai chuan hlauhawm angin an lang lo, mahse kan rin loh lam daih ni, an tur hi a chak em em a. Khawvel puma tur nei hlauhawm ber te zinga mi a ni a, an tur hianin mihring sawm atanga sawmhnih a tihlum thei a ni. Heng an tur te hi Betra Chawtawk Zin tiin an ko a, an tur te hi hlauhawm em em a, mihring te Nervous System ah thawk hmasa ber in. Chu chuan in lung hnathawh te a ti buai a, kan taksa te a ti zeng thin a ni. He tur hnathawh dan chu kan taksa kan control theihna te kan taksa kan tihchhet theihna Kan tihrawl kan tihchet theihna ang chi zawng zawng kha he he tur hianin a tichhia a, chu chuan in zengah min siam thin a. He tur hianin kan nerve cell a tihchhiat dawn avangin kan lunghnathawhte chu a lo buai ang a, tichuanin reiloteah Kan thi tawh mai dawn a ni. He tur hlauhawm leh na em em chu a damdawi a awm lo hi a ni. Heng u tawk makna leh danglamna em em chu an tur te hi anmahni in an taksa ah a insiam hauh lo mai. Scientist te rindan chuan in heng u tawk te hi, An thil ei rannung an ei atanga tur hi la lut niin an ngai a. Heng u tawkte hian engatinge tur hlauhawm tak hi an mamawh kher? Heng an tur hlauhawm takte hi inven nan an hmang tangkai em em a, ram hnuaia awm an nih miau avangin anmahni ei theitu leh tina theitu laka an invenhim nan Heng an tur chak tak te hi an mamawh a ni. Heng u tlawk te hi eng ran emaw in lo ei palh ta se a thih pui mai dawn a ni. Chuti chuan midang te tan zirlai tha tak a lo ni mai dawn a ni. Heng u tlawk te hi bihruk emaw bikbo an tum ve ngai lem lo va. An tur chak tak an nei avang hian bik bo emaw bih ruk an tum buai duh lo a ni. A chhan chu an tur hi a chak em em a, eng ram sa mahin an dawl zo dawn lo tih an hriatchian em em vang a ni. Chung an tur hlauhawm tak tak te chu an vunah a bet tlat thin a. Chung an vun a bet thin tur te chu. Colombia a hnam pakhat te chuan an tur neih te chu an hre chiang em em a, chung an tur te chu hma sang a ta tawh, ram vah nan te, blow dart an tih mai, ram vah nan an hmang thin a. Blow dart kan tih chu mau hmanga hriau zum ni awm tak mai an siam a, ramsa te an va phuh thin ang kha a ni. An tur te chu hriau hmawrah chuan dahin u tawp hnungah chuan an tur te chu an la thin a, tichuan chung tur te chuanin an phuhin an kap thin a ni.
Sapelh nana an hman chung turte chuanin an sapelh a te chu zeng angin che thei lovin rei lo teah a siam thin a. Chu chuanin an ramsa man duhte chu awlsam takin a man tir thei thin a ni. Tur hlauhawm tak nei rannung dangte nen han tehkhin ve leh dawn ila. Golden Poison Dart Frog te hi khawvel puma tur hlauhawm ber neia record hold mek tu a ni a, a dangho ai chuan tur a nei tha turah a ngai ila. Jellyfish han en dawn ila, a tu hlauhawm tak mai, tentacles an tih mai, sam ang deuh atang chuan tu hlauhawm tak mai a ti chhuak thei a, hei hianin na nasa tak a thlen thei a, zeng ang mai khanin a hma mi ang tho khan a thlen ve thei a ni. Mahse, Jellyfish te tur neih ang hi chu Poison Dark Frog ai khanin a na loin, pawi a khawih nasa lo deuh zawk, Inland Taipan Fear snake tia an hriat lar pawh hi khawvela tur hlauhawm ber neite zinga mi a ni a, rule ah chuan tur nei hlauhawm ber tia an hriat lar a ni. Heng rule te hi an hlauhawm em em a, mi vawikhat a chukna tur hianin mi za chuang a that thei a ni. He rule ina a chuk te chu an zeng a an taksa an ti che thei lo va, rei lo te ah an thi mai thin a ni. Heng rule te hi hlauhawm viau mah se a chuk emaw kher a ngai a, mahse Golden Poison Dark Frog erawh hi chuan a vun ah tur a awm tlat avang in khawih palh hlek pawn thih pui theih a ni. Hei hi a hlauhawm em em na pakhat chu a ni. The Blue Rain's Octopus an tih mai pawh hi te viau mah se a hlauhawm viau mai a. A mawi in A nalh khawp mai a, mahse a tur chu rei lo teah thihpui theih a ni. A tur hnathawh dan chu taksa te zeng ang deuhin ti hrawl a ti che thei lo va, chu chuanin rei lo teah, minute rei lo teah thihna a thlen thei a ni. Inject emaw, a seh emaw a nih loh chuan a tur hi taksaah a lut ngawt thei lo va, mahse The Poison Dart Frog kan tih kha chu, Khawih ringawt pawha hlauhawm tak a nih kha, kha avang khan a hlauhawm bik em em a ni. He hnapkhawn pawh hi hlauhawm tak mai a ni a, thil a seh tawh chu a seh tih an inhriat hmain a turin a lo fan tawh thin a, a hlauhawm em em a. Mahse, poison dark frog ang lo tak khan mi a seh kher a ngaih avangin a hlauhawm dan a inang lo leh em em a, an tur chak dan pawh a inang lo a ni. Kan sawi tawh ang khan poison dark frog te hi an hlauhawm em em a, khawih ringawt pawn mi engemaw zat tihhlum theihna khawp tur a pai a ni. Amaherawh chu heng u ṭawk te hi kan hmalam hun zela engtin nge an awm dawn hriat a ni lo va, a chhan chu an tur neih te hi an thil ei aṭanga an lak luh a nih avangin kan environment tunanga kan tichhe zel a nih chuan thil ei tur ṭha an neih loh chuan heng an tur te hi A la bo thei mai dawn niin an ngai a ni. Tun hnaiah pawh heng poison dart frog te hianin an tur chakna an hloh zel niin mithiamte chuan an hria a. Heng an tur an hlohna chhan nia zirchenna in a tarlan danah chuan an thil ei tur duh ang leh mamawh ang ei khawp. An hmuh loh vang niin an ngai. Heng poison dart frog te hi khawvel puma tur hlauhawm ber nei te zinga mi a top an ni a. Mihring te siam chawp ni lo tur nei hlauhawm ber leh indona leh ramvahna atan pawha a tur hman tlak ber a ni.